Näme gürleşip otyrdyk aýam? E, ýaňy näme gürleşenimizi hiç-de men bilýän, Guga näme? O her gezek gepleşik üçin eşik saýlamak kyn diýýän şonda. Ýaman naprygad edýär meni. Ýok, sen eşik saýlamak gerek-dä. Sen brendi saýla, boldy, içinde eşik ýene. Bir brendden geýiber daýy emmesinden, näme? Ýekeje brend saýlaber, şoň eşiklerini geýip ýöräber diýýän. Oba, içinde her hili kategoriýalar bar kän-ä ýa-da. Haýsy brend saýlaň? Dostoýny bir brend saýlaýaň, şoň eşiklerini hem geýýäň, karoçe. Ol dostoýny brendem däp.
Hä, däp diýýäň, hä? Menä däpden geýinýän, size-de biziň türkmen brendimiz däbi maslahat berýän. Essalawmaleýkim. Waleýkim salam. Döwletjan, ýene bir gezek, ýene bir gezek ýüz-ýüze gepleşigimize hoş geldiň. Spasibo. Media TM adyndan-a ilki bilen minnetdarlygymy bildirýäs we köp-köp sag bolsun aýdýas. Gepimizi ýykman, Döwletjan kim kim gepini ýyksada Döwletjan gepini ýykan ýok köp köp sag bol. Dobry. Uruşýanyna seretmäň ýüreginde ýekeje gram bir alçnyst ýok, gysgançlyk ýok. Elinden geleni bizä kömek edýä başgalar bilemok bizä kömek edýä. Indi gyzardyrýada meni hade bu da. Utandyrýa. Begendirýada.
Elbetde bu Döwletjan bilen eýýäm dördünji ýa bäşinji Interwýumyz serial bolup gitdi-de, hawa. Indi Döwletjanyň awtobiografiýasyny nireli zat diýip sorap oturmaly däl, sebäbi görmek üçin men ssylkalary goýup geçýän. Serial ýaly görüberiň, arkaýyn her boýundan soňam interwýumyz bar, gül ýaly görübermeli. We, we elbetde bärde goşaýjak, goşmaly hökman suratda ýene bir gezek türkmen halkyny, Türkmenistanyň halkyny Buýsandyrdyň ýaşyl Tugumyzy dünýäň öňünde parlatdyň, muň üçin aýratyn minnetdarlygymyzy bildirýän, köp köp sag bol, köp köp minnetdar, oba ileride ýene diňe diňe diňe ýeňişler arzuw edýän, oba elbetde Allaha jana şükür. Taýynmy sen diýip sorajak kä sen eýýäm profi. Soňky gepleşigimizde sen we men türkdedik. Ýadymda, hawa, Türkde gowja bir interwýu edipdik we şonda doly şekilde okuw gutarypdyň, wagtlaýynça türke geçmeli bolduň we indi bilşime görä, maşgalaň bilen doly şekilde Türkmenistana geçdiň, hawa. Diňe lagerler üçin, haýsy ýurtda lager geçseň, şoňa gidýäň. Hytaý gidilýär. Hawa, gaty gowy.
Bu soragy berke çensi ýa ildeşlerimiziň köpüsi bilenok, şonuň üçin. Nokat nokat goýup geçelim. Мы дома.
Biz öýde.
Naom. Ilki bilen soraglary bermeli. Hemme kime gyzykly zat. Ýaňy ýakynda kinofestiwal geçdi. Şo kinofestiwalda Türkiýede Kurluş Osmanda rol aldyň we ýanyňdaky rolda alanlar içinde esasy aktýorlaň biri Burak Özçewit we beýleki Osmanyň dostlary hökmünde rol alýan oglanlar geldi. Dogrymy aýdyrdyň.

Iň esasly zatlaryň biri parahat. Parahatçylyk.
Umuman aýdanda wapşe dowoln bolup gitdiler-de. Myhman söýerlimize näme diýdiler? E oňa söz ýok wapşe dowoln. Bu o ýesi çesne ýa men özüm haýran galdym. Hudaýa müň şükür o biziň halkymyz myhmansöýer, güler ýüz, hökman saçagymyz açyk. islendik myhmana. Ýalňyşmasam, belki Türkmenistanda kino düşürmekleri mümkin. Şo serialyň bölümlerimi ýa aýry bir kinomy? Ýok, aýry bir kino. O taýda. Türkmenistanyň taryhy ýerlerinden. Ýok, o taýda Oguz han hakda düşürjek bolýarlar hem-de Alp Arslan hakda. Iki kino festiwal. Ýöne olaryň niýetinde bar, bilmedim ony. Dalneýşim nähili bolýan bolanok. Bolýan bolsalar düşündim. Ýa şu barada kän myş-myş boldy, kän ýazdylar, aýtdylar, şoňa bir Seni has ýakyndan bileniň üçin sorap geçeýin diýdim. Çem, biziň soňky interwýumyzdan eýýäm bir ýyldan köp geçdi we soňky interwýuda men, ýadyňda bolsa, aglap geçipdim, Kuruluş Osmanda rol almagyň mümkin zat diýip, sen şonda haýranam galypdyň, goýsana, nireden bilýäň zat diýip, ýadyňa düşýärmi şo? Eýýäm dört-bäş bölüminde, bilşime görä, belki ondanam köp rol aldyň, gowy rol aldyň, balaban. Hawa, indi mundan soňky seriýalarynda, bölümlerinde ýene roluň barmy?

Nesip bolsa.
Hawa, ikisinden biri.
Wagt ýetiremz oba biz. Şu ýerde hökman bermeli soraglaryň biri we teswirleri dost oglanlaryň biri, agzalarymyzyň biri hem ýazyp geçipdir. Seriala, ýagny kino düşmegiň asyl maksady näme? Näme üçin düşdüň? Asyl maksady o taýda wapşe umuman düýbüni aýdanda düýp maksadym şu o bu serialy görende bu türkmen taryhy. Türkmen. Ýöne türkmen ýok o taýda. Bilen. Şo şo many şo many bilen gitdim şo türkmen taryhyny çöýen türkmen ýok şo men türkmen bolup baraýyn şo taýda diýdim. Diý, Hudaýjan niýet etdi. Ne Ne niyet etti de de. Niyet ettim, Hudaýjan berdi. Eee, arzuwlar hemmesi hasyl bolup gidi. Bir türkmen hökmünde, türkmeniň taryhynda Aw. gowy bir rol. Aw. Eee, na buduşi, mož, nirden bilýän. Mož bir iki ýyldan soň Gollywudda çykyp başlar. Aý, inşallah, inşallah, nesip etse, Allah nesip etse. Ýagşy Oň niýet, üçin- ýarym döwlet.

Umuman aýdanda kino düşmek ýaňky każdy dubl dubl bu kyn zat bu trenirowka edeniň gowy. Näme üçin indi kino industriýada garaşýaň gün aşagynda sowukda durýaň kakoýda один kakoýda dubl snimat etmek üçin şeýle wagt kän alýar güni bilen. Şonuň üçin o kyn. Men bilmedim, maňa naprim, maňa aňsat şu trenirowka et, 10 saat trenirowka eden gowy çen welin, 2 saat düşeniňden. Kino düşmekden, 2 saat kino düşmekden. Hawa. Ýöne, ýöne bir zat bileň, iň prikolnyý zady. On iki ýyldan beri professionalnyý boýeç. Iki ýyldan beri Aktýor. Aktýor. Hemme aktýor diýip tanaýar indi. A benim bolanda. Men şu ýerde özümi reklama eden ýaly bolmaýyn. TikTok-a käwagt käp wideo ýoklanýa. Yzda aňyrda bärde kän bir YouTube görmeýänler TikTok-da görýärler. Eý sen şu TikToker oglan dälmi diýýärler-de. Siz diýen dört ýyldan köp eýýäm ömrüňi ýutuba berýäňdä, ýutuber diýäň, ýutuber diýäň däne. Äý sen ýöne. Ertir bir gün beýle ýutub galuşkanam alarsyň name. Inşallah inşallah inşallah. O ýöne Döwlet janyň muşdaklarynyň hemmesi biziň kanalymyza podpisat etseler galuşkany alýas. Ýüz müňe ýakynlaşdyk nesip bolsa. Indi ýaňky kino barada bir ýene soragy berk geçgireýin. Kinoda şo kino başlan wagtyň belki soňky seriýalaryna ýakyn bir ýatdan çykmajak pursatlar bolandyr bilýäňmi? Eý, şula hiç ýadymdan çykmaz meniň diýip bir belki interesny pursat, belki bir başda öwrenişýänkäň utanan ýeriň. Kinodamy? Hawa.
A bar kän boldy oň ýaly zatlar. Ony aýdyp bersem bir sagadyňam ýetmez ony. Mümkin boldugyna.
Başdaky sebäp, imini başdaky birinji gelenimde. Dublde bir türkçe de bilemem o. Wapşe türkçe de wapşe nol. Indi ýaňky laf berdiler, ony aýtmaly. Eýlek beýlek diýip, indi şu sözler zaýa edýän-de. Dilim dönenokda. Indi hemme türkler de men pikir etdim, hemme türk aňyrda hiç kim orusça düşünenok. pikildedip geçersiňiz bärisiniz. Ýalňyşdan diýende, ah, diýip ses çykýar. Akasa gazaklar aňyrda bar eken. Gazaklar. Ýöne soňra normalja bolup gitdi. Hem-de ata minmeýärdim öň. Men kinoda başladym ata. Gorkýardym, ýöne öwrenişip gitdim. Indi Hiç at dogry gelensoň atam bir bele saýlanýan ekende harakterin boýunça. Gelden iň ýaş at iň takoý dikirak. Dikirak iň maňa gelip düşdi-de, dogry geldi-de, beýlekilere dogry. Indi dogry geldi, oňuşdy bir. Eý öwrenişip bir oçba gidip otyryn bir serialyň bir ýaňky soňky bölümini çekdik. Öňki sezon däl, ondan öňki sezon. Indi oňa ýaňky ýigit bar-a, Boran zat oýnaýar-a. Boranmy näme? Wobşem,

Men ýaňky
menem düşünemok nämişe bilen ýaňkyny tutdum bilmedim nähili güýç geldi bogup aldym ýaňky gaty durda.
Udyşenýa. Paşti.
Aýtsaň normal. Şeýle köp köp zatlar boldy. Kän zatlar, kän oýunlar eýleje boýowy ssenany edende öňki sezonda. Urýaň tipa kellesine urýaň stenka. Aý gaharym bilen ýaňky

Hasam gyzykly ýerlerimizde, meň pikirimçe, agzalarymyz üçin, muşdaklaryň üçin hasam gyzykly ýerler, elbetde, boýlar bilen bagly, Bellator bilen bagly we seniň professional karýeraň bilen bagly. Soňky boýuňdan soň ýene bir gezek, elbetde, gutlag geçiň. Bäşinji orna geçirdiler Bellatoryň statistikasy boýunça. Indi Bellatorda ýarym agyr weste bäşinji ýere geçirdiler. Näl duýgy?
Dla mňe statis türkmençe aýdaýyn. Statistika bu.
Statistika men üçin oň ýaly-da üýtgeşik rol oýnady. Zapise girdiň? Hä, şeýlemi? Boldy. Şa, gül ýaly. Tak, dostlar, men Türkmenabat Kargo barada köp zat aýdyp durjak. Kä Türkmenabat Kargo. Samolýotda göni iki günde Aşgabada, üç günde-de beýleki welaýatlara, ýagny Türkden Türkmenistana ýüküň iň aňsat getirmeginiň usuly Türkmenabat Kargo, Tyr Kargolaram göni on bäş günde. Türkmenabat Kargo alystlary ýakynlaşdyrýar.
Ýene şu soraglaryň birini beresim gelýär. Her boýdan öň lager geçýäň, ýagny trenirowçy lageri geçýäň we her lager iki aý, Üç aý wagtyňy alýar we Amerika giden lagerleriň bar, Taýlanda gitýäň. Öňe Russiýada-da lager geçýärsiň, indi häzirki günlerde has köp American Top Team-de. Indi Kärdöwe geleňde, Aşgabada baraňda-da lageriň bolmasa-da trenirowkalara gidýäň. Trenirowka etmek seni ýadadanokmy? Ýok, ýadadanok.
Ol meniň işim-ä. Her adam bir zat edip, iş edip gününi görýär. Bu-da meň işim. Men günde ýok diýende, eger-de ýaryşlar ýok wagty, günde bir sagat otuz-kyrk minut trenirka polýubom etmeli. To ýest, Hökman ýagdaýda.
hökman ýagdaýda.
Hepdede bir sapar oddych. Bu ýestesnýi, koneşne, zat. Boýlar ýok wagty çüş raslabinnyý vid. No, eger-de uje
Lager başlasa? lager başlasa, uje usilenno. No, poka netu boýow.

Hawa, hawa. Bonus bilen ýüz müň dollar gazandy we nesip etsin, diňe toýlara sow, diňe toýlara sow o gowy zatlara inşallah. Dogrumy şo? Dogry.
Ýüz müň dollar.
Dogry. Ýaşlar üçin gaty bir Ýüz müň, ýok, ýüz müň dollar dogry. Hiç ýalňyş däl, ýüz müň däl, ondanam kändir. Belki.
Ýok, belki däl, ondanam kändir. Ýöne hiç kim rashody bilen o, ondan näçe bolar rashody. Şu geçen gezek hem şo zady aýdyp geçipdiň, rashodym ep-esli bar diýip. Ýok, o taýda sen düşünmeýäňow. Sen ýüz müň alanyň bilen ýüz müňden sen ýigrimi prosent menejere goýberýäň, on prosent zala berýäň, nalogyny töleýäň göni. Soň podgotowkaňa, podgotowkaňam otuz, ortaça men on bäş müň dollar plusda galdym.
Plusda on bäş müň.
Ortaça.
Men azyndan bir elli prosent diýip otyrdym da bilýän bir elli müňdir. Ýok, sen indi hemmesi uçitoway nähili podgotowka nirde edýäň, nähili rashlod bolýar. Zlýot, wylit aňyrda bir giden galmaly zat da.
Häý. Kän näme bara portallar gowy görýär iki üç sapar goýmany.
Ýok indi ýaşlar üçin gaty gowy pursat. Ýok ýok ýaş gowy gowy zat. Amerikada uruşsaň

Aýdyp geçeýin, eger şou görkezip bilýän boýlaryňy görkezseň, şou boýlaryňda şou görkezseň, Maňa owadan seret, men, uruşsaň, men gyzyk oň ýaly uruşsaň-a. oglan däl. Men şou edip bilemok. Men ýöne Ýok, uruşda şou Boý, görkezýän. men şu wagt, i, şu wagt şoňa nokat goýdum, Ot. boýlaryňda diýdim. Конечно. Boýdan öň ýa boýdan soň diýmän, boýlaryňda Bar diýdim.
boýaçlar boýdan öň şou Ýa, görkezýär. ýa. Tipa, mata, zamata, Ýa, o, tuda, ýa indi suda. haýp, owa.

Agzamyz, podpisçigimiz Ýusup gowy sorag ýazypdyr. Meň özüm üçin hem şu soragy beresim gelip ýördi, gyzykly. Wadim Nimkow ýa Kori Anderson bilen urşakmy diýseler, kim bilen urşak? Kori Anderson. Nimkow bilen meň aram gowy, Nimkow gitdi hem çyjaly biz. A sebäbini, Nimkowyň gideniň sebäbini hem men bilýän näme üçin.
Aýtsak ýa. Näme üçin?
Ete nepravilno.

Dört. Ýene dört boýluk kontrakt uzaldy. Onda biz ýene dört boý UFC barada pikirem etmeli däl.
Ýok, UFC-de bu sapak kontrakt boldy. Bellator lýuboý moment goýberyp bilýär. Islediň wagty sorasaň. Hä, şeýlemi?
Ýöne UFC-niň predloženiýasy opet-tiki gowy predloženiýa däl. Owal eksklýuziwny, ondan gowy däl.
Finans tarapdan.
Finans tarapdan gowy däl.

sponsorlar tapylyp, şoň üstüni doldurjak zat diýenler. Gep sponsorlykda däl, ujum oňa giç boldy. O ete wagty geçdi o zatlaryň. UFC-niň wagty geçdi sebäp? Njet, njet, UFC-niň wagty taky tak bar. Ýöne njetu stimula.
Höwes ýok. Höwes ýok. UFC-a gidip şu birinji türkmen bolmaly zat. Skažu tebe tak.

Pikirlendirdim.
O elbetde. Sebäbi bizem bir men özüm açyk gürrüň etsem, bilmeýän aýtdym men, belki aýdamasyn ýene bir gezek gaýtalap geçeýin. Eý, türkmenleriň köpüsi futbol bilen gyzyklanýar bilýäň. Futbol bilen gyzyklanyp, iki müň on ýedinji ýyl, iki müň on altynjy ýyldan bäri doly şekilde MMA geçdim. UFC, Bellator, One Champion, şoňam gowy boýlaryny görýän. Nirde gowy zat bolsa, orus MMA, MMA men saňa aýdaýyn, razywayş, skoro olimpiýskiý ýigri bolmaly, ony edip bolsa bizde bolsa-da biziň kän oglanlar bar. Inşallah, inşallah, nesip bolsa, ýagşy niýet ýarym döwlet. Bolar, bolar.
Şu taýda men ýene bir sorag berip geçeýin. Daşary ýurtda okap ýören wagtyň ýadyňda bolsa, Harkiwde Alabaý diýip klubyň bardy. Dogrumy? Indi Alabaý diýip biz görşüň ýaly däpde otyrys. Däbiň täze kolleksiýasy bar. Şu Alabaýyň zatlary bar. Nirede? Sowat, däbiň sowady. Bu ýörite bu gün Döwletjan boş goýbermeli däl diýip karar etdik. Söwet, sowat taýynladyk. Ýa geleňden hem diýdiň-ä men boş gidemok diýip. Gireniňçe indi boş gidemokdym diýip. Ýok, ýok onda gül ýaly. Däbiň ýörite seň üçin taýynlan sowgady, täze kolleksiýasy, üýtgeşik we bu ekskluziw şekilde kolleksiýa. Açyp görýäs muny.
Näde açyp? Hany görkezeli-de ogul. Zagatka. Zagatka. O, upakowuşka normal. Gül ýaly. Opa.
Täze kolleksiýasy alabaý we türkmen düýeleri. Ha, kamera nirde?

Bu nokat goýan senden soň başlady. Türkmen ýigitlerimiz, türkmen goç ýigitlerimiz dünýäň köp ýerlerinde birazajyk pesräk ligalarda çykyş edýärler. MMA-dan, boksdan, ýene bir zatdan ýöne aňyrda bärde görülýärler. Elbetde, tanymallyk derejesi, populýarnyk derejesi pes. Indi şolar we täze başlaýanlar, men bu soragy öňem berdim, ýene täzeden sorajak. Wyşşy ligalar, ýokary ligalara geçmek üçin

Nesibe diýen zadam bar. Nesibe diýen. Bars bars men gije gündüz zaldan çykanok ýöne hiç ugur ýok. Bar oňlar hiç zat edemok ýöne gön çykyp gidýär. Nesibe diýen zat barda wot üstü. Şu nesibäňe görä. Nesibäňe görä etmeli. Hemme sportsmen bolup bilenok.

Düşünýän, bilýän eden ogla düşünýän. Ýoga, sport şum iň. Wisagonka, trenirowka. Öýüňde çagalaň ýanynda bolaňok, diňe daşarda, daşarda. Hemmä кажется, что sen daşary ýurtda aýlanyp, wa wa pa fotografiýada ýurt görýän. Ne? Amerika şunça wagt bardym, Amerikany gezip gören oglan däl men. Diňe trenirowka.
Diňe trenirowka. Trenirowka ýatmak. Gezip gören barýan trenirowka öýe, trenirowka öýe. Çagalaryňy görüp bileňok diňe telefonda. Aýdan owjum çagalar ulalan ow.

Nesibe diýen zat da Alla berýär bir gün, bir gün berenok. Indi her zadyň özüniň ýoly bar. Etemu ne nad atçaýewoýtsa, oňa bilen gaharlanmaly däl. Diňe kak professional aýtsam, türkmençe de. Mhm. Özüme düşündirýän. Her bir zatdan bir wywod çykarmaly. Utuldyňmy? Işiň bolmady, öňe gitmedi. Bir ýalňyşlyk etdiň. Sebäp?

Hä, menä men saňa aýdyp berjekde, öňki boýumda wes ganýat edip otyryn. Bir dostum geldi, bu boýda ýanymda bardy, Murat diýip oglan. Amerika gowja oglan, köp aňyrda bärde bolsa, köp bir zat Amerika düşünmeseň kömek edýär köp ýerde. Ýanyňda postoýan bolýar, tim bolýar öz ýanyňda türkmen oglany bolsa, gardaşda o. Ete ujin po-drugomu, o başga il, öz türkmeniň bolsa gapdalyňda ete ujin priýatno. Elbetde, elbetde.

Men aňsat adam däldi. Dowam etdik. Şu ýerde men ýaňy diýdiňmi Amerika gitdim, gezýän, gezemok zat diýdiň, gezýän diýdiň. Özüne goşup. Gezemok diýdiň. Men Amerikada oglanlar bar. Kän çagyrýar, gel, bilediň puluny çenli özüm tölejek, gezdirjek zat diýip. Wepa diýip biziň raýondaky oglan bar.
Nýu-Jersimi? Wepa.
Men däl ine Döwletjany gezdiriň gowy edip Amerikany görkeziň. Zadanya.
Wepaş kakki zala zyňdyň a. Hawa göni kürçap. Ýadyňdan çykarma.
Indi gelýäs birazjyk pelsepe soraglarymyza, filosofik soraglarymyza. Dünýä ýüzünde her kimiň yz goýasy gelýär.

Türkmenistanda däl daşary ýurtda ýaşasaň bilersiň.
Men bilýän. Sen bilýäň ony.
Wot imin. Ýöne sen meň ýaşan ýerimi görmediňä. Men näli situasiýada ýaşadym. Ýa ol aýry gürrüň, ol aýry gürrüň. Men ýo a aýry gürrüň. Wot men okan döwrümde köp erkekçilik köp zat bolýa. Daşary ýurtda başga milletler ýöne şo momentem

Gyzlar köp zat yok ýöne ogallar onda gowy düşünýä. Şu türkmen öz bilenmi başga bir milletiň ýa türkmeniň şu bilen kellesi hiç aşak düşürmelide. Daşary ýurtda nirde bolsaňam özüňkimi özüňki. Elbetde. Elbetde. Näme üçin çyjoý üçin sen dostam bolup bilen. Başga men sen dostam bolup bilen. Ýakyn gatnaşan. Aýry gürüň o. Ýöne Özi özüňki ýaly, öz milletiň ýaly seni hiç kim gowy görme. Hiç kim prim. Sen gowy adam bolma. Gowy adam bolma, sen ýagşy adam bolma. Ýöne sen özüňki üçin sen öz türkmeniň. Lýuboý lýuboý millet oň ýaly ösüp bilen özüňke çekile. Bar şu milletçilik bar-da bizde. Milletçilik diýmeli-de, gardaşlyk diýeli. Garda gardaşlyk milletçi näli bolýar? Bu näli aýdylyşyny men dogry bilemok. Ýa.

Şapalat şu şup normalny po turkmenski. Ewa. A oturýaň sen daşa çykyp tapşyň ejeň gujagynda oturuň. Mam garaşaýda diýip bolar şu zatlar diýerdim. Şaňa. Bileň näme meň işdem. Şo ejem aýdyp berýärdim de. Eje diýerdim. Görersiň diýerdim. Wagty gelýär. Telizide görgüzelem diýip. Näme o patsançyga o. Eee. Eli nokodun bastyň näşe wagt. Owa.
Miçta, niýet. Arzuw.
Niýet, arzuw. Haçanda sen niýet çyn göwünden, ak ýürekden edýäň, Alla Tagala saňa berýär. Şo zatlary etmeli. Ýaşagyňyzam aýdasym gelýär-de. Göwnüňiz açyk bolsun, wot i wsýo. Göwni açyň, ýoly açykdyr. Göwni açyň, ýoly açyk. Hawa.
Mundan on ýyl ozal sen özüňi Bellator-da görýärdiňmi?
Ne tolko Bellator-da, mundan on ýyl ozal, on ýyl, on ýyl, näçe, iki müň on üçünji ýyl, ýok, iki müň on üçünji ýylda, ýok, nawerdenýe, ne buda, bana ýalan sözlejek-dä, men iki müň on bäşden soň on altyda trenirowka edip başladym gowaja. Bu wagtlar diňe çykýadym trenowkasyz, diňe çykýan charakter. Na dile raýdy udawolsiýa, ne raýdy karýera. A 10 ýyl ozal özüm ýalan söýlen. Eger-de 7 ýyl diýseň bolýa. 10 ýyl ozal sen... Ýöne men mundan 10 ýyl ozal bilýärdim, şu lile boýunça aşarýan sportsmenlerin. Indi mundan 10 ýyl soň özüňi nirde görýäň?
Aýdyp bilemok ony. Görýän ýöne men bir ýerde, ýöne aýdyp bilemok. Görýän. Ýöne men bileňmi, şu özüm goýan derejeme hälde bir gün ýetip bilemok. Bileňmi näme üçin? Näme üçin?
10 ýyl ozal meň bir çelim bardy. Bir maksadym bardy. Bir maksat, bir şu adam bolmak diýip.

Şolar egolar bilen göreşmesi üçin näme maslahat berersiň? Ýaş näme, blogerler diýýäňmi? Aýdymçylar, blogerem bolup bilýär içinde, sungat işgärleri bolup bilýär. Hemmesi däl, arasynda hemme ýerde bilýäň-ä, süri aksaksyz bolmaz, bir-ikisini diýýän. Häzir meselem rusçasyny bilýän-dä, ýöne men. Aýdaý, rusçasyny aýdaý.
Bilýäňmi, Menni Pakýao bilen uruş açjak wagty aýtdy, öz sopernigi bilen, ady ýadymda ýok. Kanelomy?
Ýa.

Abraý tarapyndan diýeli. Ýok.
Wysokamiýerni bolmaly däl meniň pikirimçe. Adam diýen adam bolmaly. Bizde koneşni köpüsi bilenmi? Köp adam o saňa seredýär, sen wysok seni tananok, wysokamiýerno bile diýýär. Bar oňýal adam o. Kän. Ýöne haçanda adam bilen

Umuman, k sožalenýu, häzirki zamanda o zat azalyp başlady. Azalyp başlady-da, az, az, az. Ýok, näme bar, az-da dogry gep aýtmaly. Gören zatlaryňy aýt-a, bu gün eýseň söz ber, ertirem, Ýa, bu gün-de söz ber, ertirem aldy. O bolany. Erkek söze laýyk däl-de şo.

Saňa meňzejek bolýar. Şony arzuw edýär. Ha, sen nämäni arzuw etdiň?
Eje-kakaň razyçylygy. Şu eje-kakaň şu razy bolmagy. O, o arzuw bütin ömrün aýan arzuwyň bolýar. Eje-kakaň razy bolsun diýip, bütin ömrüm beýle bolýar.
Iň uly arzuwlaryň biri eneňi, ataňy razy etmek. Hawa. Gaty gowy. Indi döwlet ýadynda bolsa birinji interwýudan başlap Hudaýa şükür serial bolup gitdi-de bilýän dört-bäş sanjyk interwýuny ýa. Birinji sezon, ikinji sezon. Hawa. Indi agzalarymyza, seň fanlaryňa-da gyzykly şonuň üçin bizem edýäs. Gyzykly bolany üçin berýäs. Ýadyňda bolsa. bize Fiç Hausa myhman bol Stambula gelseň. Ýene interwýumyzda bize Fiç Hausa myhman bol. Soňunda o nesip etdi, Stambula geldiň, Stambulda-da interwýu etdik we bize Fiç Hausa myhman bol. Fiç Haus barada pikiriňi aýtgy etseň, Stambulda türkmen tagamlarymyz. Reklama edip gidýäň maňa. Hawa, indi sen akkuratnyja.
Sen hitre ýewreý-de.
Fiç Haus normalny. Hä. Ramiz Ekeň normalny. Hä. Umuman aýdanda Fitch House gowy ýer. Türkmen taunlary Biz Sakowa gowy ýer. Gowy ýer. Men halaýardym.
Aram aram iýip içmän otaýdym. Türkmen taunlary ýadyňa salma. Meselesi bar, pul alanoklar. Ýa myhman gelenok.
Ýa myhmançylyga çagyrylan adamdan pul alyp bolmaz. Myhman diýip öňünden sözümiz bar-a biziň. Dostlar, biz nirde?

Indi bolsa üçünji gadymyzam bar. Dograma, fikir, somsa, ýürek, mantyk, men sanap oturmaýyn. Türkmen tagamlarynyň ählisi bar. Size bilmedim, men-ä bu zatlaryň garşysynda durup bilemok. Maňa noş bolsun. Işdämem açyk bolsun. Bu dünýä, senden soňky geljek nesillere näme diýesiň gelýär?
Huh-huh. Kyn wopros bu. Näme diýeýin? Eý, türkmençe diýtirmeli-dä, wot i wsýo. Türkmençe litirmelde. Oglanlara-da erkek boluň diýesim gelýär. Erkek boluň diýme. Okap durunda bilýän indi.
Ne, de kak. Aýtjak bolýan indi bilen bu kak. Göwne de.
Göwne de ýesin gelenok. Köpüsi moş göwne alar, alsa da. Alaçak. Alaçak ala bersin.
Döwlet. Erkek diýen sözi mynasyp bolmaly. Erkek diýen söze mynasyp bolmaly, Ýa Ýer diýen söze, erkek diýen söze mynasyp bolmalydygy diýýän. Seň üçin bagt näme?
Bir kän zat bärde bir zat diýip bolana bagt näme diýip.

Muny äpertdiki daşary ýurtdaky ýaşan ýurtlary görseň bir düşünýäň. Bagt men seňe diýen aýdaýyn moşt az bärde kto-to nepravilno paýmöt kto-to moşt şo-to bir zat diýip biler ýöne men seňe aýdaýyn bagt haçanda sen öýüňe gelýäň spokon ýatyp turýaň irdenem turýaň Öýüňdäkiler hemmesi bilen bir salamlaşaň. Eje salamaleýkum, kaka salamaleýkum. Doganlaryň görýäň gujaklaşyp güler ýüzli. O bagt. Spokoýstwo, bezopasnost. Men aýtýan gepimi düşündiňmi sen? Düşündim, düşündim.
Düşündiňmi?
Pikirimçe agzalarymyzdan düşündim. Düşündiňmi?
A o zat nirde?

Men diňe türki gördüm we şu taýda şu men o. Men saňa aýdym sen o taýda özüňi bizopasny çust ediňoň. Men öýdäkiler goýup gidene. Hemşe perežiway edýän. Türkmenistan getirdim. Bu wapşe ýok kellede. Hudaýa müň şükür.
Hiç pikir Hudaýa müň şükür. Şoň üçin muny düşünýän azrakdyr. Ine köpüsi hem aňyrda bolup gelenler düşünýär. Bagt näme diýdiň-ä ýaňy? Şo soragyň bagtlaryň ýene biri haçanda bir erkek kişi hakykatdan çyn ýürekden dostum bar diýip bilse. Dost barlygyny bilse şo. Çyn ýürekden bilen. Çyn dost bar. Çyn ýok.
Em aýdyp bilse şo sözi. Çyn ýürekden, ak ýürekden. Men aýdyp bilýän o sözi. Meň dostum bar diýip. Men şoňa arkaýyn. Muhitçi olam bir bagtlaryň biri. Elbetde, elbetde.
Kän adam dostum bar diýip bilenom.
Dogry. Dogrymy?
Ýa ýalňyş? Ýok, ýok, ýüz prosent razylaşýan. Ýüz prosent razy. Köp adam dostum bar diýip bilmeýä, dogry diýen. Men aýdyp bilýän dostum bar diýip. Tak şto olam bir bagtlaryň biri. Şu ýerde häzir gepleşigiň soňuna aýdyp geçeýin, biz şu wagt däbiň magazinde sýomka edip durus, däbiň ýerinde, ýöne gapdalymyzda bir restoranyň muzykasy bar, birden muzka gelýän bolsa montažda goşamzok, original muzka gelýändir. Dowam etdik. Döwletjan, men. Bärde ýene bir sowgat gowşurasym gelýär saňa. Biz öň Nuripek bilen işleşdik. Men häzir oglanlara jaň etdim. Ýaňy Döwlet bag gapydan girip geldiň-ä, hany meň sowgatlarym diýdiň-ä. Men Nuripege diýdim. Nuripek. Aýt, on sapar aýdar-da bu sözi. E, elbetde, elbetde.
Köpräk sowgat bereli Döwlet jan. Biz jaň edemizde, bolly, bolly, barym diýeşi ýaly, söwet döredeli diýen. Nuripegiň oglanlary biz üçin ýörite sowgatlar getiripdirler we biz şo sowgatlary hödürlejek. Nuripek biziň Türkmenistanda ýüpek iň gowy bir matalary, köýnekleri bilen tanalýar, bu sowgatlar bilemok. Gelnejeme ýa ejeňe biz berýäs, sen Ýalan özüň gör diýýäňmi?
Nur ýüpekden ýörite sowgatlarymyz.
Sažo. Ey goýa şeý. Ýaňky diýşim ýaly, biz Nur ýüpegiň sowgadyny gowşurýas. Spasibo. Sen

Men zat edeýinmi? O anonsda zat edýärler, oktagonda akýar. Lan ýeri sen jentelmen. Ol türkmençesini aýdýanda.
Biziň ildeşlerimize, agzalarymyza, öz fanlaryňa, muşdaklaryňa gepleşigiň soň uramynda aýtjak, goýjak sözleriň bar bolsa seni diňläliň.
Watany söýüň. Öz ýurduňyzy söýüň. Meň pikirimçe ondan öňe kän söz aýtdym. Birinji oçra eje eje kakany söýmeli. Öýüňdäkileri söýmeli. Hökman. Birinji birinjiden. Men saňa şeýdip aýdaýyn. Olardan ýakyn adam ýok bize. Elbetde, ol aýry gürrüň. Watanym şondan başlaýar, maşgalaňdan, Eger sen, şäheriňden.
eger-de sen öýdäki ene-ataňy, öz garrylaňy gowy görme, söýmeseň, sen Watanyňy nädip söýüp biljek? Ýüzde ýüz. Ilki ondan Ýüzde ýüz. maşgalaňdan başlaýar. Watan diýmek şondan başlaýar, maşgala, şäher, welaýat we Watan. Türkmenistan diýip. O dogry söz, ony ony hiç üýtgedip bolmaz. Şo zady etseň, haçanda eje kakaň dowolny bolsa, Alla da dowolny bolar. Ýüzde ýüz razylaşýan we şu ýerde ýaňy gepleşige başlamazdan ozal Döwletjan bilen bir şeýleräk gürrüň gitdi. Näli bolar eger Döwletjanyň bir gününi bir näli geçirýär, trenirowkalardan başga, kinolardan başga, Türkmenistanda, belki çärjewde, belki-de Aşgabatda sportsmen näme işleri edýär? Şo gyzyklymy size? Döwletjanyň bir gününi size hödürlälimi?
Jeň sa sporspsmeni. Nda.
Jeň s Döwletjan Ýakşymyradowym. Ine, şeý diýeli. No.
Sen-ä ýok diýesiň ýok, nesip bolsa. Ho.
Şu wagta saňa ýok diýdim. Teswirlerde bel, ýok. Şu wagdaça ýok diýeňok, inşallah, ileride-de ýok diýmersiň. Pursatdan peýdalanyp, biziň hemaýatkärlerimize, gepleşigimizi ýazmagyna ýardam edýän hemaýatkärlerimize minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Türkmenabatkargo, Fitchi House we biziň täze hemaýatkärlerimiz ine, däp, görşüňiz ýaly, däp täze kolleksiýasyny hödürledi we Nur Ýüpek. Bizi ýadygär geçirýän bet studiýalaryň biri Ak kepderi. Köp-köp sag boluň, minnetdar! Döwletjanyň instagramyny belläýin, meň pikimçe hemme kim ýatdan bilýändir. Youtube kanaly bar bolsa Youtube kanalynam beýläk geçýäs. TikToga bolmaly bir ýerde beýläk geçýäs. Ol podpisat ediň diýip oturmagam gerek. Ýa edendirler hemmesi. Indi şonda-da bir gepleşigiň dowamynda bu bu sözleri hökman aýdyp geçýäs. Ýene aýdyp geçeýin. Kime birden araňyzda täze sosial setleri açanlar bar bolsa ine beýläk geçdik. Yzarlaň! Täze boýlaryndan habaryňyz bolsun, täzeliklerden habaryňyz bolsun we eger gepleşigi halan bolsaňyz, elbetde, laýk basyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň, degmäň, dostlaryňyzam görsün. Eger agza bolmadyk bolsaňyzam, agza boluň. Köp-köp minnetdar Döwletjan, bu gepleşige geleniň üçin.
Sag bol.